Nawlbia ding ahcun pakhat buar ah hin a dihlak buar a si. Cucia ka lo maw? Kha fater pek lo cu cheuhra cheukhat pek lo he ai khat bakmi buar si. Sabbath nai dit tung lo ahcun nawlbia ning in cheuhra cheukhat na pekmi kha lai. Zeihmanh san a tlai hlei lo. pe hlah u ka ti lo hi ka bia ṭha ngai o pe hlah u ka ti lo hi biakam thar ah an pek tikah moset nawlbia ningin sinai tlang nawlbia ningin an pe lo tiah ka chimmi si a pek ning phung ai dang a eitu minung zong an i khat ti hrimhrim lo tiah hebrew dal sari cang an i rel lo tlangbawi ngan cu jesuh a si cang caah ahohmanh tlangbawi kan nei ti lo i

a cheu kha lo pei ei ko lai hi cucaah a kal umning hi ai dang cang e ka ti bia si pek kha a dom si lo pekam hlun ah pek a herh i pekam thar a herh ti lo si lo a pek ding phung ai dang i a man ai dang cang e ka ti si zeitik man ah pekam hlun ah cheu ra che kan a pek ning in mi sol kha um bal lai lo zei ruangah lehvi le tlangbawi ei ding lawng si Biakam thar i thawlam an thawhmi cu Levi le tlangbawi um ti lo caah Khrihfabu hernak le sifak ngakṭah le missionary rian ṭuannak ah an manmi si. Kan pekmi le kan man ning hi Biakam hlun kal ding a si lo. Biakam thar kal ding a si caah kan pek ning zong Biakam thar pek ning in kan pek awk a si ee ti kha

Sazapa hi kaa zawn na chimmi hi zei Baibal ning a si lo ti talak Baibal ca tal ca kha tal van ṭial u ca. Chim cu chim cu. Cucaah Baibal ca nih zeitin kha a kalter ti kha ṭihnak in an pe lo. Ngekchom zong in an pe hrim lo. Pennak phung zong pakhat hmanh an serpiak hna lo. Cucu Korin ah tu ah thawlawm kan khon lai ah Cachung hi a relmi a si. Ka rel ti lai lo i nanmah te pakap te lawng zoh te u. Paul nih zei a ti? A hohmanh phung kan in sermi hrimhrim hna lo. Kha Macedonia mi hna ram kong kha chim kan duh hna. Zeitluk in dah thawhlawn thawh ah an i zuam ti ahcun pakhat ngai Anmah le anmah kha Pathian sinah an i pe. Hallelujah! Biakam thar ah Biakam nun ah serha se that ka ta ti. Biakam thar ah nangmah hi ka ta an ti. Hallelujah! Nan pum cu man cawkmi thil thlarau biakinn nan si cah nanmah kha Pathian ta nan si ti ko tu ta. Anamah na pum an i pe hran na serha se fa cu ma tu lai tan na ruah.

Biakinn a si man in cawkmi nan si caan nan mah kha raithawinak ah ti pe u. Anumi raithawinak bantuk in nan kum hi pe u ti ko ve. Cheuhra cheu khatam cu din bun pe kho si. Rit ngai bu kuak pak langmang bu zon fel ngai pe kho si. Anang ma kha i pe hmasa. Anang ma khan hal mi na si. Na thinlung in dawtnak in na pek ding kan halmi si. Sifak sisara kan nih role kan hal lai lo. Tisun na rel lang mang ko lai nain. Hihi, thlarau ve tong lo ah cun. Na mu mo ti ka mu ko ti minum hi ti ku ba to ka mu ti ka si chu. Ka ti sa si apa ta si. Minum ma ti ku ba to ta kan mu chang ni si lai ta. Voi ni to ma her. Voikhat tonnak cu pianthar a si. Voihnih tonnak cu thlarau le biatak in thian a haumi si. Cucu ṭha te an fian tikah pek a herh ti lo ka ti lo. Nangmah hi i pe hmasa. Paul nih zei a ti? Pakhatnak ah anmah kha Pathian sinah an i pe. A pahnihnak ah anmah kha Pathian rian ṭutu kanmah sinah an i pe. An pek ni kan zoh tikah hin an sifak tuk nain tholawm ah an siang ngaingai. Hallelujah! An pekmi zong tikah an pek khawh len tiang khi a si ee. Chiang tein pei dawtnak in an pek cu. Cucu biakam thar pek ning a si ee tiah ka chim. Cucu Pathian dawtnak hi pe usa law dawtnak te hin pe u law a ho zong hmannak zong an si lai lo.

Nangmah na duh thimnak te ka si. Ka chim nih hin sung hrimhrim zong kan ti hrimhrim lo hi. Amah belte cu sungpiat sen na tuah lai ah hin Bible ca ning a si maw si lo ti tal cu von zoh te law ka ti a si. Cuca pawl nih zeiti Beria khuami hna cu Thessalonica khuami hna rak cun a let tampi an ṭhangcho an ṭhangcho lai te hin zeicahtiah thawngṭha kha kan chimh hna tikah Baibal ca ning cathiang ning a si maw si lo ti kha he tiah ṭha tein an kaang i Baibal ca ning tein an zo cudawk a chimmi si cu mi zeihmanh nihin kei cu Baibal ca ka chim rak an ti lai lo mi zeihmanh thawngṭha chim an dah lai i Baibal ca ning tein kan cawn peng hlah an ti peng ko lai Amah belte cang khat cang hnih tete an lak lai. Atu ka chim ning dang dal khat dal hnih dal thum ṭha tein rel law a bia hmai ṭhi zong hi rel law Bible ca hi a ṭhen zong ṭhen a hau e ti cu Judah zong ṭhen a hau Gentile zong ṭhen a hau Sinai tlang ṭhen a hau a luatpi ṭhen a hau Hakar ṭhen a hau Sarah ṭhen a hau Isabel ṭhen a hau

a Greek le Hebrew kha zeiah ka rel lo si lo Greek le Hebrew kan um ding ahcun cafang pakhat a sin ti a lai ah khin a sullam panga hrawng a chim lai cufiak ti a sullam panga hrawng in a rilhria lai i mah cu careltu nih amah doctrine he ai keihmi biafang kha pakhat te lawng ai lakmi si cucu voi tampi ka cawn ve a ka lung zong ka theih cak ka chim bia si Cucaah thlarau taktak hngalhnak dingah cun thlarau bia a simi biatak hngalhnak dingah cun nawlbia le velngeihnak hi zeitindah a si ti hi thlarau nih hngalh taktak a si. Hallelujah! Mah cu nu in Baibal caan a rel lai i doctor nih thawngṭha a chimmi na ngaih lai i a palh ang hngal lai. Zeihmanh na kai lo zong a palh ang hngal lai. Galati dal nga chim na a duh pawl na ṭhuat lai a hi cu palh deuh na hngalh lo lai. thlarau nan hngalhter lai hallelujah amah belte phal ti le sang ka ten khom di a fup phun khan ta ke li heti phun ro boi lai la a her lo ma kha cu caah Paul nih zei ti Timote sinah lawknak a chuahpi lo dimi ka elnak kha na hliar hrimhrim lai Cucaah cun atu ka chimmi te zeitindah Galatia khan a ṭial ti kha tar ka van chim thluahmah lai i nawlbia le velngeihnak kha a dong lai kha ka tonter te lai. Nawlbia zulhnak thawngin Pathian he remnak hmuh ai zuammi cu Khrih sin in nanmah le nanmah nan i ṭhen ko. Nannih cu Pathian vel leng i a ummi nan si ko. Fiak lo maw? Kha cuarpar tal nan i Bochan i nawlbia nih Sinai tlang nih Sinai tlang ah tuah u a timi tuah thawng in Pathian lungton ai tim rihmi cu zei Jesuh Khrih he nan i pehtlai lo i nan mah tuahsernak cu khan an i bochan i velngeihnak chung zongah nan um rih lo Khrih dawtnak velngeihnak lengah a ummi dan si ee mekam thar pek ding cu dai sinai tlang nih ka ta a ti ruang pek si lo dawtnak in pek a si cucu Jesuh nih dawtnak la hun zeihmanh lei ba va nei la u kei nih cun nawl le thar kan pek hna keimah nih kan dawt hna bantukin nanmah le nanmah pakhat le pakhat i daw u Paul nih zei a ti tlak ṭhial khaw zumnak hmanh nei ding law Ceuhra ceu kan a chim lo. Katak bum man hi khangthawinak ah pe man ding law dawtnak a si lo ahcun dar khuang tung tho men a si. Tuchan me kam thara zei dan pe dawtnak te kan pe hi zei ro da rian an tuan an khamtu Jesuh an dawt tuk ca an nunnak an pek ring si. A hamani nunnak pek rim rim ti a haman an thiam na lo. Cucu dawtnak te hi a kal i cucaah kal ti dal hna zei ti mi luatmi nan si cang hauin a kan luatter Khrih nih a kan luatter cang caah nanmah le nanmah kha sal ah vai ser ṭhan ti hlah u law tiah zeiruang dah sal ah ai ser lengmang information na ngah mi a hmaan lo caah a si simi ṭha ve ngai cheuha cheukhat nan pek lo ahcun Pathian i dan an tat hna lah nan an in ti lengmang hna caah Voikhat te na pek lawa pathin da ka tat ruat te na ruah mi kha nangmah le nangmah salah ai ser mi si. Na pek lo za bo pathin da dan in tat sela na nung ti lo riam. Cu tal cu i fia. Kan lai pu tluka zai da om ka fa thi ko son lo ko son. Son de ka tam tuk te bolai thil hi. Rel a si ti na hngalh lo ahcun cheuhra cheuhkhat na pek la le na mitthla bak in a pe ve lomi na hawipa ra le a phone na thlau la le ka ruang ci te si ti mine a sawnak lu thin na le zawn na ve lai le ba chin na tong na le pathian chim khin na ke ti unau kan sual ning tluk ceu na kan chim rim sala Ahohmanh vawlei ah kan nung lai lo hi cu tal cu ruat ta. Cucaah a kal um ning te hi ai dang ko e. Nanmah le nanmah kha sar ah i ser hrimhrim hlah u law ṭihbu phan buin si hrimhrim hlah seh law a ti ko. Zei ruangah dah lai ni hi ṭihnak sal in kan luat kho lo? Kan luat lai lo. Zei ruangah pakhatnak Kawlram cozah nih ṭihnak lungthin tam tuk a rak kan pek cang pahnihnak bulpi cung hrimhrim hi Pathian dawtnak kan i chim lo i kan cu he thlatu Pathian ah kan ngakchiat te ni cawnpiak ca a si ka fa hi nihin ni ke Pathian hi he thlatu Pathian ka chim bal lo Pathian hi dawtnak Pathian si tiah ka chim peng zei ruang ah na fa hi Pathian nih an dawt ti chim la mang la cu dawtnak cu na ṭhang la nang cu Pathian bei ṭihnak na hman i Ka chim hna aw, Pathian nih hell ah an thlah lai. Na ti ahcun a thinlung ah zeidah a um? Pathian cu hell, mi thlah cu Pathian a si tiah khan i ṭhanpi ti an ca lo na luat khawh ti na cu. Kannih cu Malaysia ka um lio ah khan inn pakhat ah thawngṭha ka chim nak tele ka va lim tele an fapa te rak ṭap le a nu nih ngam pator pa nak hi a tlaih la Palik salam report la. Malaysia nan fara ni pali ti dan thai to chuta. Kha ngam lo pa tor pa kan le ki ti pung si. Tha kan cham piak la ke pa tai ngam o ti pung si so. Ngam an tlai la. Bo bi da phur la. Ka tina ha ka. Ka tina ha ka.

Pathian kong midang a cung pekmi ka si biaknak a hmuh ti ka ti lo kan lung tuk ti kha zei ta thlak can pek lai ka ti ngakchia ti nih cun ram thumnak kal ka lu thlak can pek ti ko ziah ti le sianginn tha kai ka lu ti ko ta cuba sun kha kan cam piara kha ti le kha cam le ha pathian hi ne fuhat ngakchia te hi ram thumnak kal ko na pe lo sianginn tha kai a dup caah

a pum cu lo cu dok chim shi cu cu ca luat te hin chan e kan tai tu thil hi ṭihnak chung dok han an luat cu cu caah cun ram thum dan an phan lai na fa hin na heng kho ti lai lo na let kho lai lo nangmah na thil a thei lai Cucaah sinawk a ti cu Khrih nih a kan luatter cang i zeihmanh hi Pathian he kan i pehtlaihnak ah hin nawn khantu pakhat hmanh a um ding a si hrimhrim lo tiah Paul nih ṭialmi si Khrih nih a kan luatter cang cu caah cun kha Khrih nih an kan luatter cang i mi luat kan si cang nanmah le nanmah kha nawl biasar ah i ser ṭhan ti hlah u cu ti na tuah lo cun Pathian dan an tat lai ti bantuk te

Zeitik hmanh ah na kan ei. Zei ling ni lai cu sot tak kan thian tuk le ti. Pathian le pakhat te. Pakhat pa he, a thathut pa he se lai cu. Sot tak pun ti thiang tuk le. Ni khat ni lo ka lai thaw ti. Ram an kal bak ah khan bongte pa nih khan bongte in a chon ti bongte on kha thei ti ah bongte cu tha lo kan pi kan pu nih bong bongte chon cu tha lo an ti le kai thiam khuai sual lai ti ai chot tak le kir ti an nu nih jana hong kir na dam lo ma te ka dam ko kan nu bongte ne ka chon le bongte chon hi kan pi pu ne tu

bongte zong nih chon lo bongpi zong nih chon lo cia hlei nih lam a tan le a kir cio an nu nih na hong kir ti kan du van tuak lam kan kal ko dingmi cia hlei van tan cu kal hna ti nak tuk si lo se kai son tan le ka hong kir ti hoi di lam an fa chuah ma cia ba nili ni ai tho than le rul ni lam tan le a kir cio khaban tuk na buai penga cun mang sia na man la na chi peng ka mang kha zei te dek si ko lai hei ti fa maru kha a ho man ti sala an ser lo dang ma le nang ma kriya na luat chang na le an tei piak chang na ngai fial lo e nang ma le nang ma sala ngai ser mi sun chu chu paul nih nan ma le nan ma kha mo sala i ser lai chi o

Pupa phungthluk zong kan ṭih. Pupa nih misontermi zong kan ṭih. Israel mi hna ca pekmi nawlbia zulh lo zong kan ṭih. Cucu Paul nih a ṭih ding nan si lo. Kannih nih kan comi thlarau cu thek lengmang le phang lengmang in kan ram umnak hmun ah kan hruaitu ding a si lo. Luatnak thlarau a si. Hallelujah. Teinak thlarau a si. Ṭhawnnak thlarau a si. Cucaah cun luat te hin u law cu nan luatnak cu thlau hlah u law homan nih salah in sen hna hlah selaw nanmah le nanmah zong salah i ser hlah u cu nan luatnak te tu cu pumsa duhnak men a hmang loin an luattertu hna thiang thlarau hruainak tang te khan kal u